Күндү күн күбэй ийэлэрбитин, далбар хотуттары, кэрэ аҥаардары, килбит кийииттэри, кэлбит аан дойду дьахталларын күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлээтэҕим буоллун. Уонна хаһаайкаларга эһиэхэ анааммын бүгүн мин шаурма оҥорон көрдөрүөҕүм. Миэхэ бу шаурмаҕа наада

Дьэ, билигин саҕалыыбыт. Аан бастаан туохпутун кырбыахпыт манна. Хапгыстабытын кырбыахпыт. Онон булан иҥэриэхпит.

Талба норуот аймиттин дьиэтин Киирэптээх филиалын худуругунан үлэлиэбин. Оттон мин бу худуругунан ол иннинэ биһиги бу Арыылаах норуот аймиттин дьиэтэ дьиэн этэ, оттон бу быйылгыттан биһиги Талба норуот аймиттин дьиэтигэр сыһыарылламмыт филиал буоламмыт үлэни иһитдьэбит. Мин бу худуругунан уттан үлэлээбитим а, элбэх сыл буолла, ол тухарыттан биһиги араас мероприятиелары бары ыытабыт. Онно бу биһиги бу туох үлэ кулуппутугар оттон атын кулуптар курдук араас туохтан куруһуоктар эмэ үлэлииллэр. Ол курдук биһиги хаамыттан бу сөбүлээн туохтуур куруһуокпут буолар, хаһайкалар куруһуоктара. Бу хаһаайкалар куруһуоктарыгар куруһуогар оттон биһиги бу олобур хаҥа быйыл хаҥа үүрээн киллэрэммит ням-ням биэриини ыыттыбыт. Хаһаайка хаһаайка куруһуогар туһунан халаяччыннан Николаева Альбина Ивановна буолар. Уонна уон халдыы тохта бу тохтутун бастаан бу кырбаан баччыны куттубут. Уонна туох оҕорум бу бэлэмнэммит оҕурсуу уонна помидорбутун эмиэ манныкытан кэбиһэбит. Уонна луук кутабыт. Эп буолара буолу маннык. Уонна бу туохпутун куурсабыт пуфилия эппитинэн кырбыыбыт. Манна холобурбут туох буолар эмиэ сөп. Куурусса быытынан эмиэ оҥоруохха сөп. Ньам-ньам биэрииниттэн бу хаһаайкалар дьарыктаах буолууларын киэҥ араҥаҕа таһаарыы буолар уонна туох бэйэ бородууксуйатынан бородууксуйатынан бу астаабыт аһылык аһылык оҥоруохпутун сөп. Холобур, биһиги тугу тепли хайын Помидор олордобут, обурсу олордобут уонна кырдаан бараммыт бу туохпутун туһунан уурабыт Уонна блин баллаҕаны туохпутун оҥоруохпут соуспутун оҥоруохпут сөп билигин майонез ылабыт Өччүмэй ыһылларбыт, миэнэ аҕай кыра буоламмыт кыраһыата тохтоппот уонна бу томатнай соустан, эй паастаттан ыламмыт, холобур кыраны кутабыт, петрушкаттан эмиэ кутабыт. Холобур буоллаҕына бу туохтаах буоллахпытына, укуруоптаах буоллахпытына укуруобу кутуохпутун сөп. Ону миэнэ баллаан бу петрушка. Онно чесногу кутабыт. Чеснокпутун мелкий гынаммыт кырбыыбыт. Мантыбытын баллаана оттон ким хайдах төһө бүлүүрүнэн манна пиэрсэмикэ утуохпутун сөп уонна туох туус кыра эмиэ амтанын биллэр курдук эмиэ кыратык кэбиэһин баҕараргынан төһө төһө бүлүүргүнэн туус кутуохпун сөп. Так уонна билигин бу соуспутун бу туохпутугар лавашпытыгар биһэбит. Баллаана туоҕар биллибэт олобур кутар туохпар. Билигин бу курдук. Сөп уонна буллаҕына билигин бу туохпутун кутабыт? Ингредиентпытын туохпутун бардыбан буккуйабыт. Мин баллаһа орохтор баллаам туманы тус туһунан уураллар. Бу оҕурсуутун туһунан, помидорун туһунан, хаппыстатын туһунан мен баллааны бу курдук барытын бу курдук биирдэ кутаммын курдук. Туохпун хаамай бүтэһигэр туохпун кутабын кууруссан этин бүрдүгэр онно куутталыыбын сээптитэрэ уонна билигин бу туохпутун лавашпытын курдук Лаҕаспыт сууланан бүттэн, бу курдук хаһаайкалар дьиэҕитигэр бээҕит астааҥҥыт, чугас дьоҥҥутун үөрдүҥ, минньигэстик аһааҥ!